So Nyankopɔn wɔ yɛn afa? Hwan koraa na ɔne yɛn bedi asie? Afei nso saa yɛse nnipa bi pɛ mogya no, me deɛ menim nipa ko sɛ ɛyɛ ahonhom sɛ ɛyɛ nipa, Nyame pɛ nenim. Saa nkorɔfoɔ yi pere ara sɛ ɔpɛ mogya, honhom mu na wɔakɔsi barrier baabi na car te ahwe, yɛse nkorɔfoɔ yi a na mogya hwie ato agu na wɔn ani agye hɛ ɛnnɛ wɔ Yesu dini mu. Sɛ obi pɛ ɔkra anaa obi pɔ mogya a, ɛno nso tumi twa kwan bi a ɔne wɔ mu. Ahyɛdeɛ biara ɔhyehyɛ bi a Yesu mi kyerɛ mo asɛm no sɛ mensuro. Yɛ Nyankopɔn ne ka wo ho. Oh hallelujah! Na afei yɛbɛsi yɛn mu dɛn? So Nyankopɔn wɔ yɛn fa? Hwan kura no ne bɛdi asie? Mepatɔ Paul ka asɛm bi wɔ ha na ɛmɛ dɛ paa wɔ Romafo nwoma yɛ mu. Eti nwɔtwe. Ne nkyerɛ mu ayɛ aduasa nan ɛkorɔ no. Aduasa no mu rider. Verse 35. Hwan na ɔbɛtete yɛn ne Kristo dom?

Hmm? Nsuro. Gyina mu awurade. Dɛn bɛ tete? Afi kɔ na wiye sere a. Woto wɔn yɛn tɔ. Wɔn nneɛma akɔfa na yɛ ka. Ebi kura bɔ bɛsi ade kɔ kwan so. Kɔgye bank no na ɔde akɔ kwan so. Afi biara ɔbɛyɛ na yɛ ne ka. Afi de twam nneɛma bɛsɛ ɛkɔ yie akrakra afi so a. Na nneɛma wɔwɔ nyinaa na afei afei ato no ne abɛsi abɔ ɛka. Ɛnum gu aseɛ. Ɛna yɛde agu no. Anɔpɛ mi declare sɛ nsuro. Dɛn na bɛtete anim hɔ kura na bɛtete yɛn ne Kristo dom. Ɔdɔ na wɔn ne nyame wɔ no de ho kura na bɛtumi atete mu. So wate? Ɛyɛ amaninya bi na ɔde sɛ ɔpɛ sɛ ɔde gyaw. Never ɛnyɛ adwuma. Oh hallelujah. Ah, ahohiahia bɛtumi ama ho ahiahia o. Ae, wɔn yɛ te aseɛ sɛ na mo ho bɛhiahia mo deɛ. Nanso wɔn a wɔn ntɔn yam. Oh hallelujah. Oh, ahohiahia wobɛfa mu deɛ. Ahokyerɛ wobɛfa mu deɛ. Nanso mema wɔte aseɛ sɛ gyina mo awurade. Mɛma bibi titiw ne Kristo dom.

Yesu se mekyerɛ wo sɛ ɔbɛyi wo ama no ayɛ yie. Ɔbɛgye wo ama no ayɛ yie. Nti ma wo bo ntɔ wo yam. Ka amen kɛseɛ ma me. O ka amen yie oo. Amen. Afei ɔse ahometeɛ. Ohome tew. Duru baabi a wɔbɛyɛ asoɔden. Ɔba na ɔkɔfa ka ba fie. Ɔba bi na ɔde problem aba. Obusuani bi na ɔte sɛ adeɛ na nipa ne ho yɛ ahometew. Maame baako a mekae saa maame paa. Ne ba baako pɛ. Aberanteɛ nice kyɛ sɛ handsome boy. Wanom wie ara ma akɔ awudɔm esi ɛyɛ baabi a esie nipa no ewira mu ɔnɔte na ɔnom wie saa na wabɛn nenam hɔ kyɛ sɛ wohu deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ɔtumi yɛ ano atwe sekan ma ɔma no sika a ɔbɛtwitwa obi wodi ho agoro sɛ ɔbɛtwitwa wo maame yɛ abɔ mpa yɛ bi a maame yɛ ayɛ akɔnkye bi a kyɛ sɛ ɔnyɛ biribi a nyɛ yie ɛna gya amanfoɔ kyɛn sɛ na ɔmfa mmɔfra no kɔsua adwuma na ebi ɔsua adwuma ɔbɛgyae ɛwɔ koraa no west kaa mu na ɔhye bi bɛ kyɛ sɛ biribiara maame nso nyame adom nyame ahyira no maame akɔ amerika ba sika wɔ mu ne nsam nanso hwɛ ahohiahia ɔnam mu ɔtete ɔhaehae anɔpa yi nsuro gyina ma awurade na adom te bɛsi wo yie dɛn ne bɛtete yɛ ne kristo dom yei ahohiahia anaa ma ne nya adom te bɛsi wo yie wate ae nsuro ɛho maame ho mete no Du baabi na afei ehia mpaebɔ. Bɔ mpaeɛ a, bɔ mpaeɛ a. Du baabi a Nyame hwɛ na adeɛ renyɛ a, na wayi afiri hɔ na ho atɔ na wonam baabi. Bɔ mpaeɛ a, aberanteɛ wie a na ɔnom, wie a na ɔnom. Ɔnom wie a afei kokain kura na ɔde ne ho agyem. Afei ɔnware bio. Wohunu aberanteɛ a wasɛe. Na prɛko a na wawu no, meka kyerɛɛ Maame sɛ, Mama, paabɔ a me bɔɔ yɛ no, deɛ Nyame pɛ na wayɛ no. Wayi no afiri hɔ sɛ bɛyɛ a wo ɛkwan bɛda hɔ ama wo. Owii no firi hɔ bɛsi nnɛ nso so, Maame no ho atɔ no ampa. Sɛ me ne wo kasa yi, Maame no anya ba baako aka ne ho. Na kyerɛ sɛ, ɛno koraa mfiri hɔ a, anka animuonyam a ɛte saa mma. Wo ho bɛtumi abɛtetew, wo home bɛtumi atew, nanso meka kyerɛ wo sɛ, Maame ntɔ yam, na yɛ Nyankopɔn, Ɔte ase. Wopere so a, ka Amen kɛseɛ ma me ɛ. Amen. Afei tie nie, ɔtaa. Nipa bi bɛtumi ataataa wo a, ɔbɛtaataa wo. Ɛduru baabi no pɔ nipa bi nkurɔfoɔ bi agye ato yɛn ho so sɛ yɛnnidi yɛnnom kɔgye sɛ yɛku Paul ansa. Yɛyi Paul afi wiase. Ɔtaataa Paul. Ɔkye Paul na ɔtwe n'akyi mmaa. Ɛsiane sɛ battery no ho adwuma nti, ɔkye dɔn na kɔto fiase. Adeɛ bɛkye na abɔfoɔ abɛyi no. Ne nyinaa yɛ ɔtaa na ɔde taa Nyame nkurɔfoɔ. Ɛduru baabi, they be headed. Yɛkye nipa twa ne ti. Nyame nkurɔfoɔ yi, yɛde sradaa paa nnipa mu. Oh yes. Eh, Patmos, yɛ, yɛ, yɛde Johane, yɛkye n'anwa mu saa, na ɔkɔto no twene eh, saa ala na ɛfrɛ Patmos so. Ne nyinaa mu, Nyame ma no adi. Hɛ, ɔtaa deɛ bɛba deɛ, ahohiahia bɛba deɛ, ɔhome bɛtew deɛ, nanso gyina ma Awurade. Oh, hallelujah! Anɔpa gyina ma Awurade nsoro. Yɛ Nyankopɔn te ase. Ɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ bɛsi wo yie. Amen. Amen. Ɔtaa na ana ɛkɔm. Oh yes. Edu baabi a sika wɔ hɔ paa. Nanso kɔm de wo. Ɛnyɛ hwɛ sɛ ohome te. Aduane mpo anya wo dɛ. Ho akyere waa ma baabi a ɔkɔ no you are in tight corner. Nneɛma a yɛ expect afi hɔ. Ebi awareɛ mu. Wo ne wo kunu ntam. Nneɛma a wohwɛ kwan sɛ ebi aba bi na ɛbɛba. Ɛbɛyi mae. Ɛbɛyɛ dɛn na aduane ayɛ wo dɛ? Ɛbɛyɛ dɛn na w'ani agye asase, ateasefo asase so? Anɔpa ɔsɛ meka kyerɛ sɛ nsuro. Ɛdeɛn na ɛbɛtete wo ne Nyankopɔn ntam? Ɛyɛ amanenya, ahohiahia, ɔtaa. Yei, ɛyɛ ɔtaa naa. Anaasɛ ɛkɔm. Ɛkɔm fofue. Ɛkɔm de bi te pɔs a ɛnyɛ sɛ ɔyɛ fa serew, ahokyerɛ, na nso nya ɔsɛmpa tena ne ho adwuma nti. Anɔpa miyi mpaeɛ sɛ, Kura mu ɛ! Afe koro no awieeɛ yi, ɔbɛtaa wo deɛ. Adwumasɛm mu, ɔbɛtaa wo. Awareɛ mu, ɔbɛtaa wo. Abusua mu, ɔbɛtaa wo. Nnamfofoɔ mu, ɔbɛtaa wo. Mpo baabi a wɔda so sɛ wokɔ koraa bɛyɛ ye no, wobɛduru no ataataafoɔ no wɔ hɔ. na ɔtaa wo, ma wo ntɔɔ yam, nea Nyankopɔn a ɔte ase na ɔbɛgye wo afiri mu. Ɔnokwafo amanehunu dɔɔso, nanso Awurade se menkyerɛ wo sɛ ɔbɛgye wo afi ne nyinaa mu. Deɛn na ɛbɛtete wo ne Kristo dom? Ɔtaa no aa, anaa mannya? Afei yɛtwae, anaa adagya? Ebia mekaa deɛ ɔbɛdi koraa bɔ, atadeɛ a ɔbɛhyɛ koraa yɛ den. Wo de adagya, nsuro, Nyame te ase. mm, nyame te ase anaa ma ne nya meka obi de asɛm ato so ɔkɔ nya ma neɛ yɛaprɔto ɛde asɛm bi ato so yayaya ma abontɔ yam ɛnsuro gyina ma awurade nokorɛ na nadi ɛmfa bi nka ho nea wonim na ka na adom te bɛsi wo yie deɛ no bɛtete yɛ ne kristo dom wankura no bɛtete yɛ ne kristo dom Obi biara ni hɔ gyina ma Awurade Kristo Yesu no ɔno agye nkwa ɔno wɔ nkwa ma nkwa gye nkwa a ma nkwa pem fɛ ne nipa yam sɛ sotene yɛtu mmirika nkɔ Exodus te asɛ bi wɔ hɔ yɛ mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ wɔho hiahia mu nyinaa mese Exodus eh, uh, Numbers Numbers Mose nwoma ɛto so mmiɛnsa Numbers chapter 14 Numbers chapter 14 yes verse 9 to 10 Numbers chapter 14 Awurade ka asɛm bi wɔ ha. Ɔse, Awurade ano so atua ara na ɛnko na monte, na monsuro asase no sofoɔ no, na wɔyɛ yɛn aduane. Wɔn akataman afiri wɔn so, na yɛn deɛ, Awurade di yɛn akyi. Monsuro wɔn. Pakyɛ ɔbɛsan si so bio. Numbers. Mekyɛ Nomere chapter fourteen ti dunan verse nine nkyɛmu nkron Awurade ani so atua ara na mo nte Awurade ani so atua ara nko na mo nte na mo nsuro asase no sofoɔ na wɔyɛ yɛn aduane wɔn akat akataman afiri wɔn so na yɛn deɛ Awurade di yɛn akyi mo nsuro wɔn na asafo no nyinaa ka sɛ. wɔsi Yosua ne Kaleb aboɔ. Ɛnna Awurade animuonyam pue puee Ahyiae Ntamadan no mu kyerɛɛ Israelfoɔ no nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Ɔman yi bɛbu me animtia akɔsi da bɛn? Enti tie Nyame sɛ wobɛyɛ nsuro. Na ɔkaa ho a, Number one, Kaleb ne Joshua, Nyame nam Mose so ma wɔyii the twelve tribes of Judah no obiara mu nnipa. sɛ wɔnkɔ nkɔ saa asase a aka aka mu adu so mekyerɛ Kanaan asase no na wɔkɔdurɔ no na anakfoɔ abranefoɔ akuninifoɔ gu hɔ ɛnyɛ yize wɔsoso wa na wɔhu wɔn saa na wɔse wɔhu wɔn no yɛhu wɔn no wɔte sɛ mɛbɛ ɛwɔ yɛn ani so ɛti wɔsuroi ne mmom no Caleb ɛne Joshua deɛ they carried themselves ɔho dabi ametaka se be courageous nsuro hyɛ wo den Gyina mu Awurade, na ɔbaeɛ a ɔrebɔ amaneɛ no, ɛna wama ne bɔne sɛ, Aane, nokorɛ, deɛ Nyame kaa ho asɛm sɛ asase no so no, ɛwɔ nufosuo na ɛsen wɔ so. Ampa, fruit a ɛkɔte yɛn no koraa bi ni. Woka Bible commentary a, wɔse ne nnuaba a ɛwɔ so no, ɛyɛ nnuaba kɛse akɛse a, sɛ wofa saa bia ankaa koraa baako foɔ ntumi nni. Sɛ apple na wobɛte a, baako foɔ ntumi nni. Ɛyɛ nokorɛ sɛ Mose, ɛwɔ nufosuo sen so, nanso anakfoɔ bi a ɛkɔto wɔn so no, Yɛkɔto asase no so, yedi mu wɔ edi mu ma yɛnsan. Ɛna ɔman no nyin nyin tiee Nyame, emu fuiɛ, na Mose asɛm ɔkae ni, Ma mo nsuro, ma mo nsuro wɔn, saa berɛ no ma mo nsuro wɔn, wode Nyame ma anim tua na ma mo nte, ma mo nyɛ demonstration against God. Adeɛ yɛ hu baako Nyame anim no no, sɛ nipa bɛyɛ demonstration atie Nyame. Woyɛ demonstration tie Nyame a, woyɛ mɔbɔ sɛ, ma mo nsuro. na wɔn yɛn aduane yɛn aduane no no kyɛ sɛ yɛbɛyɛ wɔn sɛ keke yɛbɛte yɛbɛ yɛbɛyi wɔn firi hɔ wɔn yɛn aduane ɛtumi de wɔn anim ara na wɔn kɔ wɔn nsoro ɔso owieɛ no ɔma no nwiinwii tia ɛka sɛ kyɛ sɛ Joshua ne Caleb ɛtie deɛ nti ɔka sɛ yɛnsi wɔn aboɔ no sɛ ɔma no nsi wɔn aboɔ no sɛ wɔn mmienu pɛ tumi gyina ka sɛ mo mma yi nsoro Momma yɛnyina pintinn na tumi paa deɛ yɛbɛtumi wɔ saa asɛm a ɔkaa yɛ nti. Na kyerɛ sɛ wansɔpɔto ada ɛye no nan na aka no. Ɛho wansɔpɔto ɛɛ tɛn na aka no. Eti deɛ ɔyɛ wɔn adwene nyinaa no sɛ ɛne yɛn siw aboɔ ɛne nyame anim nyam bu ba bafa wɔn so. Anɔpa mi yɛ mpa yɛ sɛ sɛ obi adwene wɔn ho bɔne bi a nyame anim nyam mmɔ nhyia no ma wɔn. Oh hallelujah. Nyame animuonyam bɛbunkam faa wɔn so. Na ɛhɔ ɛna Nyame bo fuu sɛ, ao nkurɔfoɔ bɛte mo anim atua kɔsi da bɛn? Ɛnte bibi, ɛnte, ɛnte Nyame anim atua, wate? Ɛnte Nyame anim atua, na bɔne amma wo so. Tie ha ɛ, mewɔ owura bi wɔ hɔ a, ɔyɛ dimafo a, ɔne yɛdu deɛ yɛden a, yɛteɛ mo frɛ no a, yɛteɛ mo ka sɛ, Abba, Agya a, ɔgye yɛn so. Yɛkɔ Hebrews, ah,

Hwehwɛ saa Jesus no. Hwehwɛ Onyame som no ansa na wawu. Wiase nneɛma nyina a, yɛmfa nkɔ baabi a. Wiase nneɛma nyina yɛ gyan, agyengyan deɛ. Anɔpa yi hwehwɛ saa Christ yi na fa ho to no so na adom nti ɛbɛsi wo yie. Anɔpa yi me challenge wo sɛ, sɛ obi mfa ne ho nto Kristo Yesu so a nokorɛdie mu a, wadi no hwammɔ da biara da. Adekyeɛ bi ɔbɛyi n'adɔyɛde. Anɔpa yi meyi mpaeɛ sɛ, sɛ woama ho kwan a, mɛma biribi ntete wo ne Kristo dom. na gyina m'Awurade, na deɛ ɔhwɛ Israelfoɔ so no, ɔse saa Nyame no ɔbɛhwɛ wo so, waka ne ho ntam sɛ ɔdɔ wo, na ɔbɛhwɛ wo so. Mewɔ wura bi a ne din Jesus, ɔse huu, ma wɔyɛ adwuma nyina na moasoa me no so abrɛ no, mommra me nkyɛn na mɛma mo ahomeɛ. Anɔpa yi Nyame asɛm ne, deɛ ne bɛtete yɛne nyɛ Kristo Yesu dɔ mu, hwan koraa ne ne nsuro, na ɔkaa ho, nsuro, bɛmma Yesu kaa ho, kokodurufoɔ Yesu yɛmoa bi kaa ho, deɛ ɔne yam yie ne nadɔ ɛdɔɔso no, ɛpo so abranteɛ bi kaa ho, Yɛɛ su bena ho kooko bi kaa ho, nyansabɔ akwanyame bi kaa ho, ɔdom nyina Nyankopɔn bi kaa ho, ɔno a ɔtumi ade nyina yɛ no, ɔse me nkyerɛ sɛ anɔpa yi nsuro, mɛmma biribi bɛtetew wone ne ntam dabiara da, mɛntena anim so atua dabiara da, na atamfo no a ɔwɔ anim no ɔte sɛ me bɛ, ɔyɛ w'aduane, ɔyɛ w'aduane, ɔyɛ w'aduane, Nyame de wɔn bɛhyɛ wɔn nsa na wɔahu nkonimdi a wɔbɛdi, Nyame ɔnhyira wo, Nyame ɔnka ho, na anɔpa yi ɔnhwɛ wo so nkora so, ahoremaa asɛm bi wɔ no, Nyame Agya Nyame ɔba, Nyame nkonko deɛ no. Na tie nie, asɛm a mede retwa wo so koraa yɛ Numbers hɔ a ɛti aduonu nsia, ɛti aduonu nsia. Hwɛ kwan bi a ɔfaa so a ɔpɛɛ sɛ ɔsɛ Caleb ɛna abusuafoɔ. Yesu nti ɔntimi o, ɔnti o. Numbers chapter 26 verse 63, te asɛm bi a ɛwɔ hɔ yi. Ɔsɛ yeinom ne wɔn a Mose ne asɔfoɔ Ɔsɔfoɔ Eleazar ɛkaa wɔn, kae wɔn. Kan a wɔkan kan a wɔkan ɛɛ Moab mpɛpɛrɛ so Yordan fa a ɛbɛn Yeriko no mu no nso, ɛ na ɔbarima ɔsɛ na ɔbarima biara mfra yeinom mu a ofiri nnipa a Mose ne ɛ asɔfoɔ Aaron ɛkan wɔn ɛkan wɔn bere a wɔkan Israelfoɔ wɔ Sinai ɛserɛ soɔ no. ɛfiri sɛ Awurade aka akyerɛ wɔn sɛ, Wuo na wɔbɛwuo ɛserɛ so, na wɔn mu biara anka anka gye sɛ Yefuneni Yefune ba Kaleb ne Nun ba Josua. Tie asɛm no yie. Saa nkurɔfoɔ a wɔkɔdii ɛɛ wɔn kɔdi anakfoɔ no akyi a wɔn de hu baeɛ a wɔn bɛbɔ wɔn nyinaa ho wɔn ani nwiinwii te a joshua ne kaleb ne mose no na so wɔ so wɔn nyinaa wui baako kura ne wɔfiri mu asade so no so fɔ wɔn a wɔkan wɔn dodoɔ a wɔkan wɔn fraeɛ ɛne wɔn bɛfra israelfoɔ nyinaa wui nipa a kaa wɔn a wɔduru kenya asase so ɛɛ wɔn a ka nyinaa wɔn nananom nipa a ka yɛ duru kenya asase so ɛyɛ numba joshua ɛne yɛfiri ma kaleb kaleb saa nkurɔfoɔ mmienu ɛne ka asase no so oo bɔnsɛm hyɛ yesu kristo animonyam ne ti no meka kyerɛ sɛ nsuro gyina ma awurade saa nkurɔfoɔ gyina ma awurade sɛ ma mo nsuro na tumi paa deɛ yɛbɛtumi wɔ saa nkurɔfoɔ no ɔte sɛ mebɛ wɔ yɛn nan ase adom no nti deɛ mpɛ no ma te ase no sɛ sɛ nkurɔfoɔ bi kaa sɛ ɔte sɛ mebɛ wɔ yɛn nan ase a yɛdeɛ yɛn nsuro na tumi paa deɛ yɛbɛtumi wɔ anɔpɛ nyame ɔnhyira wo nyame ka wɔn hwɛ ɔsoro ɔhore ma asɛm bi na gye tom sɛ sɛ joshua di nkonim sɛ caleb di nkonim Gyina ma wɔn nwu tena ase a ano nti wo nso bɛtena ase 2020 wobɛhunu 2020 wobɛhunu 2021 nyame de wobɛtwa na ne honam nyinaa hunu sɛ awurade ano naka nyame ɔnhyira wo na ɔnka ho nhyɛ ɔso a ɔhore mu asɛm bi ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame nkokoro din ka ame kɛseɛ ma me ɔdɔfoɔ so wagye yɛn asɛnka adidi a bɛma baako pɛ ne bɛtumi ahwɛ wo so didi ne jesus ɛfa homa no ɔno afa ɔkoma no adwe nyinaa di n'akyi na adom nti mesi wo yie. Pagya nsa na me ne wo nka wo gyidie. Mebɔ mɛmoa wo na ka wo gyidie wae. Meboa wo. Pagya nsa kɔ soro. Sɛ wohwɛ me fon so na bia biribi a woyɛ wontumi mpagya nsa memfa wo mɛmma aha wo ho. Fa akoma nyinaa di m'akyi. Ka di m'akyi. Megye di sɛ Yesu Kristo ɔyɛ Onyankopɔn ba. Na me bɔne nti ɛna obi wui. Na me bembuo nti ɛna ɔsɔre fii awufoɔ mu. Nti ɛnnɛ mefa ne yɛ m'awurade. ɛne me kra agyenkwa. Me ne wo bɛnante, na fi nnɛ rekɔ yi mɛsom wo me nkwa nna nyinaa. Enti Awurade boa me na yɛnka amen. Ɔdɔfoɔ Nyame asɛm na aba ama me no yi. Nsuro, ɛma akoma ntu, na ɔne Onyankopɔn. Fear not, He's our Saviour, Fear not, He's our banner, Fear not, He's our victorious, Haa, victorious one. Obi te sɛ ɔno, sɛdeɛ ɔte no ano, saa na ɔte nnɛ. Meda wo ase. Afei ma me mmɔ mpaeɛ ma wo. Mede animuonyam ma wo, Owura Jesus. Na wagye yɛn asanka agye, Awurade fa nsa baatan nsa to ne so. Yi ho adi kyerɛ no. Ma ne ho Onyame animuonyam. Bɔ ne ho ban kora no so a ne ho remma asɛm bi. Me mpaebɔ ne sɛ, si wɔn akyi kwan ne wiase. Ma wɔnhu w'anim kwan tee. Bue heaven kyerɛ wɔn. ma wɔn ho nyame yie tumi bi a di wɔn akyi pɛ sɛ ɔbɛsɛn wɔn twenty ɛyi twenty nineteen yɛn so wɔn fɛ twenty twenty mu no wɔn fɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛwura mu no saa tumi no yesu no breki no fa abatan sa to wɔn so hyɛ wɔn so wɔn ho rema asɛm bi wɔn nyame agya ɔba no nkoko nie ade bi obi akoma ɛhwehwɛ ɛwɔ yɛ asanka akyi owura fama no jesus obi fama no ma no wɔn a wɔahwɛfoɔ nyinaa awurade hyira wɔn yɛahwɛfoɔ nyinaa awurade hyira wɔn ma yɛ obi bi a ɔhwɛ yɛ awurade hyira no yɛpɛ abɔnsen asɛm kan Mankɔ baabi biaa, asɛnka mankɔ wiase afa no nyinaa, na Awurade aniwa ahunu, nnipa nyinaa aniwa ahu sɛ wo Awurade na waka. Yɛda wo ase watie na wayɛ, adom mogya no nti. Amen. Ɔdɔfoɔ mede wo si. Ike John, God richly bless you. Akesan, Nyame ɔnhyira wo. Ike. Saa ara nso, ɛda Wiredu, Wiredu Konteɛ, Wiredu o Wiredu, mato nka kyɛ. God richly bless you. Ɛda Wiredu, Nyame nhyira wo ate. Ae, Yesu nti yɛbɛdi nkunim, nsuro. Yɛbɛyɛ dun, yɛbɛdi nkunim. Sister Ama, Nyame nhyira wo. Bra Kwadwo, God richly bless you. Ah, we spoke last week, but Nyame wɔ hɔ, ɔte ase. Otumi a ade nyinaa yɛ. Kɔ so akura mu, kura gyidie mu. May mpɛ aba, gyina pintinn, n'adom nti ɛbɛsi wo yie. Nsuro, na saa nkurɔfoɔ no, Anakfoɔ no, wɔn yɛn aduane. Yɛbɛfa wɔn kwa. Saa nso, Kɔbe, God richly bless you. Kɔbe at 50, God richly bless you. Nyame nhyira wo paa. Me nuanom Canadafoɔ, ɛne Ɔhene Mampa Nsagyeman. Ɛdɔheneba Mpansagyemai eh Ɛdɔheneba Mpansagyemai Great man Nyame ɔnhyira wo Deɛ Nyame ayɛ wo no no Canada Nyame nhyira wo paa papa Nyame nyɛ wo kɛseɛ Ɔnhwɛ wo ne w'abusua nso wɔ hɔ saa nso Me nuanom ahwɛ me US haa eh M'asantewa Nyame nhyira me US saa nso na M'asantewa Ghana Nyame nhyira wo haa papa Nhyira baa Asedaa eh Nana Nyame ɔnhyira mo nyinaa Aseda Nyame onhyira mo nyinaa yɛka dze Nyame nhyɛ mo so nkura mo so amhore mo asem asem bi na ɛma mo mpa ne mfie so nkyɛɛ so menim sɛ mo mo mpɔ mu nyinaa yɛ fine Nyame onhyira o ɔnhwɛ mo so Agbane God richly bless you man better Nyame nhyira mo nyinaa saa nso ɛɛ Grace ne Nyame ye Nyame nhyira mo obi a ɔhwɛ yɛ biaa yɛahwɛfoɔ deɛ ɛka se we salute you all yɛdɔ mo Nyame onhyira mo monkɔ so hwɛ na adom nti besi mo nyinaa yie yɛda mo ase bye bye.